Dumelang bagwera ba puku. Thutong ya lehono re lebelela sereto sa rena sa O Mmago ba Nake. Fa, sereti se reta ka go leboga mosadi wa sona yo a mmelegetšego bana. Re ile go lebelela tematheto ka tematheto re lebelela moko wa sereto goba gore ditemana tšeo di šupa eng. Tema ya mathomo, Tematheto ya mathomo, Mothalotheto wa pele o re ke go iteile serokaphatla bokgarebjeng. Fa ke seka seo se laetšang gore o mo lebantše goba o mo kgethile le go mmona ka nako yeo e bego e sa le kgarebjana. O le naledi ya go takuma mollo, o ra gore e be e le kgarebe ya go bogega. O takuma tšhebelesane tša makgowa. Ba re go takuma thebelešane tša makgowa ke seka sona se ra gore motho yo e le gore o swanelwa ke diaparo. Seretwa se be se swanelwa ke diaparo ka mmejana le letlalo la sona la go phadima. Ka go bona ka ihlo la leratorato, go ra re a thoma go mmona, ge ba re o bona motho, go ra re a re ga mmona a thoma go mo rata, le gona e sego ka lerato fela, ka lerato la nnete, la go aga lapa. O mmago ba nake. Sereti se a leboga ge ga bjale Mosadi yo, e le mmagwe bana ba gagwe, e le mmagwe bana ba sona. Ramasedi ke mo fa tebogo. Ditebogo tša, ditebogo tšeo Ramasedi a di fiwago, Ramasedi ke Modimo, o, o dio ra gore o a mo leboga ka ge a ile a mo fa mosadi yo mobotse wa go tshwanela ke sesadi gobane ka wena ke filwe gauta. Ge le ka lebelela fa, kgopolo yela ya go leboga Ramasedi le go yena Modimo e fetela mothalong wa go latela o re, gobane ka yena ke filwe gauta. O ra gore ka mosadi yo o filwe gauta. Gauta fa go dira gore o filwe motho yo bohlokwa. Ga se mang le mang o e le gore re ka mmitša gore ke gauta. Gauta ke selo se se bohlokwa seo mo seretong se ge ba re ke filwe gauta go no šupa gore mosadi yo a mo filego yona, yena, yo a filwego yena ke mosadi wa mmakgonthe yo bohlokwa. Ke file Tlapana tlhokwa la toitši o swantšha mosadi le gauta ya toitši. Goba Toitši, ke tseba e le gore ke Jeremane, go ra gore o mo tshwantšha le leswika le le bohlokwa. O no ra gore mosadi yo ke motho yo bohlokwa mo bophelong bja Sereti. Ke filwe kgagarakgolo ya, ya bjaka bophelo. O ra gore o ikholeditše motho yo e lego yo bohlokwa bophelong bja gagwe, motho yo e leng gore ge a na le yena o ikwa a fodile moyeng. A ke re kgagaragolo fa go ka no ba go šupiwa pheko ye kgolo ye e leng gore e, thu, e thuša go alafa. Mo seretong go no tšweleletša kgopolo ya gore o filwe motho yo bohlokwa yo e leng gore ge a na le yene o kwa a fodile moyeng. O re, O mmabo banake. Sereti se leboga mosadi ka ge a mo file, sereti se leboga Modimo ka ge a mo file mosadi yo bohlokwa bophelong bja gagwe. Ga se a hwetše mosadi fela, o hweditše mosadisadi. Ke ka, ke ka baka leo a fetšago ka gore o mmago banake. E, lentšu le ke goba mothalotheto o, o gatelela kgopolo ya go leboga. O mpeile pherekgetlhe ka feraseseka. O ra gore o, ge ba re o beile motho pherekgetlhe, go ra gore o mpe, o mmeile gore a dule tlhenkga, a dule a sa gonone selo, a iketlile. Se se no ra gore sereti ga o sa ne kwa yago, mosadi wa nang le yena ke o e leng gore o tla tlhokofala a na le yena. Ga a bone bohlokwa bja gore a o nyaka mosadi yo mongwe. Wa mpea hubeng sa leratorato. Efa go dira gore o tloga a mmeile goba a mo file lona lerato la nnete. Wa, wa, wa mpea gae gae ga mahlaku, a ikhwetša a le fao a ratago go ba gona. Lapeng la khutšo se tuka lethabo. Lapeng la sereti ke fao go nago le khutšo, go tuka Khutšo le lona lerato. Lapeng la Khutšo, Setuka le Thabo go no phela go thabilwe, go na le khutšo. Ga se lapa le lengwe o re tla re ga o tsena wa hwetša o mongwe nko e feta molomo. O hwetša ka mehla ba thabile. O mmagwe ba Nake. Sereti se a mo leboga, se re, Ke a go leboga mosadi wa ka, ka ge o mphile lerato, lona lerato la nnete, leo le dirago gore ke ikwe ke bolokegile, ke na le khutšo, ke sa dume go ya felo. E, o se hlahlaule ke tša badimo, diphefo. Sereti se duma ge se retwa, se ka se huetše ke dipolelo tša ka ntle. tša go kutšufanya, tša go kutšufanya motho monagano. Dipolelo tšeo ke dipolelo tše e lego gore di senya motho mogopolo goba yona kgopolo goba monagano, di a mo sentšha. Wa dula bofefeaneng leubeng, seretwa se se se tlwaelane le bafeani, Batho ba go seagiše, gobane ge batho bao a ka ba dumelela go ba tlwaela le bona goba a dula le bona, gona lapa la bona le ile go thubega. Ka leleme wa ya le melodi ya makaba, a se ke a theeletša tšeo bafeane ba di bolelago. Bafeane ke batho ba e leng gore ba tla go sentšha. Gona fa gape-gape re bona seka sa gore Ee, wa theeletša melodi ya makaba. O theeletša melodi ya makaba, o no ra gore se ka theeletša ditaba tšeo di bolelwago ka ntle, tše e lego gore ga di agiše. O mmago ba nake. Sereti se leboga ge mosadi wa sona a sa theeletše batho ba go lweša goba bona batho ba go thuba malapa a batho. Ee, tla re se o bao be ditšitlanya lethabo. Sereti, eh, sereti le seretwa ba se bitše dilo tša go senya, go tšitlanya, go ra gore ke dilo tša go bolaya lethabo ka mo motseng. Gomme sereti se re ba se ke ba obaoba, ba se ka ba ba tšea dilo tša ko ntle. Go obaoba mo khino ba tšwa tša gore ba se ka ba re ge ba le ko ntle, Badiri, Go yo le monna mohlomongwe wa thoma go ba le metlabo, gobane metlabo yeo e tla dira gore ka gae go se tlhole go sa ba le lethabo. Gape, gape gore le mosadi le yena a se ke a, a, a ba le banna ba bangwe goba a dira dilo tše, tša go se tle ka tsela ko ntle, gobane dilo tšeo di tlo ba senyetša lethabo la, la, la bona ka lapeng. Gobane di iša motho boenyane, khutša senya motseng. Fa go no šupa gore dilo tšeo di ka nyenyefatša goba tša theola seriti sa lapa la bona, tša ba senyetša khutšo goba lona lethabo leo le renago ka lapeng la bona. Nyanyeng batho ba šiiša ka go ebaeba. Ditaba tša bona tša banyanyeng tša tsebja ke batho tša ba tša etwa di bolelwa, ge ba re eba-eba, go ra gore ditaba tša bona di ka tla tša eta di bolelwa ke batho ba bangwe. Lentšu le di bolelwa ke di bolelwa, go na le phošo ya go tlanya fao. Um Ba šareditšwe ke bophelo, malapiša batho. Gwa diragala gore bophelo ka lapeng bo se sa ba bose. O mmago ba nake, sereti se leboga mosadi ka ge a sa dire dilo tša go tšwa tseleng. Ee, ke sona sereto sa rena ka mokgwa o se leng ka gona, re lebelela, re be re lebeletše mothalothetho ka mothalothetho. Bjale a re lebeleleng dipotšišo tše e lego gore di ka tšwelela. Ba ka go botšiša potšišo ba re, Na mohuta wa sereto se ke, ke ofe? Ke theto lerato gobane sereti se reta lerato leo mosadi wa gagwe a neng a mo neago lona ka mehla. Sebopego sa ka ntle, ee, ditimatheto tša sereto se ke tše tlhano. Ditimatheto di bopilwe ka, ka methalotheto ye metlhano, ye metlhano, goba tšona dikhwanthete. Methalotheto ke masomepedi tlhano, methalotheto ke ye mekopana le ya magareng. Molaetša wa sereto, Sereto se se re ruta gore re swanetše go dira kgetho ya maleba ge re nyala goba re nyalwa. Maikutlo ke a lethabo. Sereti se thabišwa ke lerato le thekgo tšeo a di hwetšago ka lapeng la sona. Moya o fokago, Sereti se thabiša ke gore ke moya wa lethabo. Se thabišwa ke ge se dirile dikgetho goba kgetho ya maleba ya mosadi. Ga se a dio nyala um mosadi yo e leng gore o tlo mo fa mathata o nyetše mosadi wa nnete yo e leng gore o o o kgona dinyakwa ka moka goba o fitlhelela dinyakwa ka mokana ga tšona tša mosadi o e leng gore a ka nyalega a ke re la tsa rona le basadi ba e leng gore bone ba ka se tsoge ba nyalegile ne um re a leboga Mara se sengwe se le tshwanetšeng gore le se tsebe ke taba ya gore mo videong yekhi a go ne fao re bolelago ka ditlabelathetho. Ka fao go na le video ye nngwe ye e leng gore e bolela ka ditlabelethetho gomme ke kgopela gore le e lebelele um gore le tle le holege. Um hle le se ke la lebala go kgotla konopi ya subscribe la subscriber. Hle subscribe-ang gore. Sepedi Digital Teacher e dio dula e le gona mo mafaratlhatlheng a ga YouTube. Re a leboga.